Onyulo. Bwana nitie ojoma moro ma koro nyiri sani osedonje. Eh. Do ka ng'e ng'ama nyalo dhi koso in thuolo wanyalo dhi kodi. Adwa nwa dwa gol nyiri go oyoma no. Mano oyoma kanye.
In thuolo? Eh, en idhi jidhi kanye. To ko dwa dhi golo nyiri go oyoma ma wako walo moko moko walo mofuo fuogo. Bwana bi isebedo gi nyako bwana iluonge ni mondo mi ubi out, mm. ubed kode ji ariyo, mm. uwinji kata mana thum moro ka ywak tumethi. Mm. Kae to nyako ni bwana. en bwana in igo kode mbaka kae mamor bwana in isemer hmm. igo kode mbaka e mesa ka to en kara ochat gi ng'ato e simu bwana simu keto kama bwana e bwo mesa kama bwana to kendo gima wacho gi ng'at mineno ni koja cha hmm. owuoyo gi nyako wadgi bwana to kendo nyako wadgi mineno owuoyogo no bwana hmm. in emi kuodhi bwana to kendo in mineno kuodhi ni bwana ing'e gima giwacho kuomi anyango Guok kor kopong'o mesa, mm. weni biro nyalo. Mm. Ha! kendo ok onyiero ha mar ha eh. onyiero ha gi emoji bwana to pango emoji moro ma nyiero ka ywak oteno wiye nini hey. imagine mane pano nyiero marom nade lakini nyiri to dwa chandowa nyiri dwa chandowa bwana moro be samoro ing'eno vamia yo biro ni nyako biro nyaka nodwa nolimi mo biro me kore rwake mani koro ing'eno biro do koro dwa nogoyi do to do do to do ubiro ni nyaka dhodi ter mm. modonjo mera muse chikruo mewacho na na nyango le maimbe kwa nini ukilimji maningini kake dwa ni mondi dai le mangato to wajania okalimji na de dongine mapoki ko na na kega siji main free tadier winyu ruo mera modho yudo ni kare jumapil moro in ga free mera modhi ka jamo biro anyango koro ka dwa tugo ni kae ma koro ka dwa timre kae kaka en koro koro kokia gik moko omera Aki mseye. Aki onyulo wacha ku jokes. wacha ku jokes jigai. Para awinjo kech. Serious, awinjo marach. Ting'i adier ni yawa nyathini kech samoro ka kae kae to adier gima dang' ocham onge to hera be seche moko lore hera be samoro lore bwana hera koro muomo iwacho ni ah koth bende chueche ni bwana waringa wuog adhi amany na nyathini chips omera midhi midhi olo chips jo chips odongo ng'eyi ga Donge kanyo to iole ga chips, bende kanyo be ema iuse ga yiende ma samoro ikwa Nyasaye koro kama wayueyo ga. Kawe jande titero kanyo wang' ne miyi chips nono. Omera ja chips opimo ni mo bwana motemo bwana mothinyo ni gika mithinyo ka. Mochako medo ni gi toothpick kanyo mochuoni omera midhi go ot. Chips chips oloko pache koro. Mara chips koro loko pache moloko sura moro. Idhi kode Maber koloko ber pache. eh, ng'ano donjo kode omera miyudo ka nyathicha be kare pod oriti. Adier samoro kare kech kae nikech kaka oneno no. iyude koneno neno moro kacha me Nyisi mana ni kech kae.
nyisi mana ni mana nyathindo kech kayo adieri dho an tinyalo wato nyaka ito dong nyaka ang' ichiem Mm. Eh, dong nyaka ang' ichiem Eh, dong emomiyo biro dong emo eh, dong en emodhi tedo ni kanyo koro ne imiya chips mwana nyako koro kadwa kwanyo chips achiel achiel Achiel kagweno achiel. mapod o- Podo bando. Bando. Kendo ok bando mowiti, bando moboki. Biseneno kaka gweno chamo bando moboki? Eh. Sungo marach. Bando achiel idwa tuch di bor. Bwana ne otujo James mane mane mane to koro yuma ma koro dwa noketa godo marach kabisa mane ok ahero ma kata nowacha wacha chon. Oyiero James ni kama to karo dhi chame te. Okuongo chako gi mabeyo, owuondo ne chako gi mabeyo. Nowuondo ne chako gi mabeyo. Ni kwani hizi zimevikwa aje? Kiko kode mbaka mos mos mbaka mos mos chips cha otieko muchak idhi pime michak idhi temo michak iketo find a pineapple madho pod ong'i ka tiwinjo kowuonde ni gai mama yangu amerudi madhe amerudi yom sikuwa najua madhe atarudi yom amaga mama gi nyako ni oa kanye bang' chiemo gi ya imetama wang'ani mama gi nyako ni kare koro kare nodak nyaka gi mama gi To king'iye to kochal ng'ama odak gi mama gi ing'e maber ni en gi nyathi. Kare nyathini odak gi nyathine od min gi. Koso en nyathi lamane? Koso an nyathi bwana? Koso wan mipimo ga wiwa?